Cymru Harvard dw i a dw i'n astudio cwrs MA trwy ymchwil ar hyn o bryd. Dewis es i i Brifysgol Abertawe ar ôl dod yma ar ddiwrnod agored, ond dwi'm yn meddwl mai diwrnod agored maen nhw'n galw fo, diwrnod derbyn neu rywbeth, oedd o ar ôl i fi gael yn erbyn yym ar ôl gwneud cais. A wel yn un peth oedd yr campws yn gampws gwych a reit wrth ymyl lan y môr ac oedd hwnna wir yn apelio. Ond oedd 'na frwdfrydedd efo'r staff, yym oedd wir yn apelio ato fi, oedd pawb wnes i gwrdd yn gyfeillgar iawn Oeddech chi jyst gallu gweld bod nhw'n frwd iawn um, yn ei gwaith a o'n i'n gwybod bod fi eisiau bod yn rhan o hynny. Ges i brofiad mor dda yma um, pan o'n i'n fyfyrwraig israddedig bod fi wedi penderfynu aros. Um, yn y nhrydedd flwyddyn ges i gyfle i wneud traethau destynedig a nes i wir gael blas um, ar wneud hynny a penderfynu bod fi eisiau parhau efo rhyw fath o waith ymchwil. Um, a felly dyna pam dwi'n sy'n wneud ymchwil a o'n i eisiau aros yma yn bendant. Dwi'n meddwl bod y gefnogaeth sy'n yr adran yn wych. Mae'r gefnogaeth academaidd, um, addysgiadol yn wych, mae'r arbenigedd um, dwi angen yr union arbenigedd yna yn yr adran, ond hefyd mae'r gefnogaeth um, fugeiliol sy yma hefyd yn beth pwysig iawn i fi. Um, dwi'n teimlo bod pobl wir yna i fi be bynnag dwi angen um, a jyst isio'n annog i a myfyrwyr eraill ym Mhenna jyst yn beth anhygol o braf i gael. Ges i fynd i ddosbarth Cynganeddi efo'r Prifyrddwyr yn Caradog. Ges i fynd i i um, Tafwyl yng Nghaerdydd efo aelodau o staff a myfyrwyr eraill yn yr adran sy'n barddoni i ddarllen barddoniaeth. Um, dwi wedi, wel, yn ystod yn amser yn y brifysgol, ges i gyfle i weithio fel cyfieithydd i undeb myfyrwyr. Ie, yeah, pob math o bethau. Dwi'n siŵr bod yna llwyth o bethau eraill, ond ie, yeah, mae hynna'n sefyll allan. Cyd-testun yng ngwaith ymchwil i ydy y bardd Gwyn Thomas. Ym Nes i yn rhedeg estynedig ar Gwyn Thomas. Fi oedd o farw yn ystod yn ail flwyddyn a felly oedd na nifer o dim gede ac yn y blaen iddo fo ar y pryd o'n i'n eu clywed nhw a ges i'n haro gan y ffaith t'o' oedd yn academydd mor disglair ag eto oedd o'n credu dylai barddoniaeth fod atgyredd pawb ag yn ddealladwy a oedd o'n herio fatha'r sefydliad Cymreig, er bod o'i hun yn rhan o'r sefydliad Cymreig, a oedd yr holl berthynas yna yn wir yn apelio ata i, a wrth wneud y tras- traethau dostynnedig, nes i weld bod yna feysydd eraill o'n i eisiau ymchwilio iddyn nhw ymhellach yn ei waith. So ni'n sicr um, yn argymell yr adran. Dwi'n meddwl bod fi wedi deud yn barod, dwi'n meddwl mai yr awyrgylch ydy'r prif beth. Um, mae'n adran gartrefol iawn, Yn lle, dych chi wir yn teimlo fel rhan o deulu, mae yna nifer o weithgareddau cymdeithasol sy'n dod y pobl at ei gilydd a mae jyst yn lle braf i fod yn gweithio.